Essalowmalikim hormatly dostlar, mähriban watandaşlar! Elbetde şu gün Mekan Show Talantlar gepleşiniň dördünji bölümi çykýar. Elbetde şu gün bizde myhmançylykda Jelil Nurberdiýewiň şägirdi, Elbetde. Atageldi Döwrangeldiýew bizde myhmançylykda. Elbetde. Ikinji myhmanymyz bolsa Mekan gardaşym Grant Deri bizde myhmançylykda. Elbetde üçünji myhmanymyz bolsa Guwanç Malçy diýip tanalýan oba. Guwanç Malçy. Essalawmaleýkim oglanlar. Waleýkim salam.
Janyňyz sagmy?
Waleýkim essalam.
Ilki bilen näçe ýyl ak geldiňiz üçin sag boluň. Gowmy öýdäkiler?
Gowmy öýdäkiler?
Ýagşymy?
Ýagşy ýagşy.
Oba. Ilki bilen Atageldijan senden başlaýyn. Özüň bilen tanyşdyr, näçinji ýyl, nirde okaýaň, obşi öz durmuşyň barada bir gysgaça aýdyp berersiňmi watandaşlarymyza, dost-ýarlarymyza? Sebäbi şu mahat ähli rekordy döwensoň, näme diýýär, bir adamlar gyzyklanýar-da, bu nirdenka bu jigimiz, tüweleme? Hawa. Sag bolsunlar.
Men özüm barada aýtsam gysgaça, men Atageldi Döwrangeldiýew, ýagny men Lebap welaýatynda Türkmenabatda doguldym. Özümem on ýedi ýaşymda bärde okaýardym we şeýle ol aýdyň döwründe başlan wagtym ilkinji bilen başda men iki müň on dokuzdan bäri aýdym aýdyp gelýän şeýle ondan soň ondan öňem aýdýardym ondan öň diňe aýdym kulturasynda folk tans we dürli tanslar etýärdim, hip-hop, popkultura, ondan soň başga ýene dürli halklar, halklaryň aýdymlaryny aýtýardym, dürli amerikan aýdymlary, rep aýtýardym we mundan başgadan soň, iki müň on dokuzdan soň şeýle aýdymçy bolmak maňa-da höwes döredi, şeýle bärde iň meşhur aýdymçy şo Jelil Nurberdiýew, şonuň aýdymlaryny gowy diňleýärdim we soňra men başlap gitdim. Tüweleme. Nesibe Özüň haýsy mekde okaýaň? Özüm ýüz onunjy orta mekdep. Ähä.
Indi Geliň Mekan gardaşym Grant der bilen. Ýene bir gezdi salowmaleýk. Özüň bilen gardaşyň bir özüň bilen tanyşdyr.
Salamaleýkim eziz watandaşlar. Men bir müň dokuz ýüz togsanynjy ýylda Aşgabat şäherinde doguldym. Ine görşüňiz ýaly näme hemmäňiz üçin edilýän işler ähliňiz üçin hemmäňiziň Gollawlaryňyza garaşýas. Grand Deri Türkiýe döwlediniň ady belli brendleriniň ýygynyny diýer. Hemmäňiziň bilişiňiz ýaly bize-de sag bolsun Mekan Nowadow alypbaryjymyz Mekan talantlar şo talantlar gepleşigine çagyrdy. Köp köp sag bolsun aýdýas. Mundan beýlägem işjeňiz ugruna bolsun janyňyz sag bolsun. Eziz watandaşlar Grand Deriden hem daşlaşmaň Grand Deri size mynasyp.
Tüweleme bir ýa howlukýaň öýtýän çalt gürleýän. Indiki Indiki üçünji myhmanymyz Guwanç malçy. Guwanç malçy näme üçin iminne Guwanç malçy? Eý meň öz ady Mara Nurmuhammet. Ähä. Ýagşy ýigdiň Mara aty kän diýilýär. Ähä. Aý öňünden çykan adam bar, gowy gören adam bir at dakaý adama o. Ähä. Ony Guwanç malçy öýdäkilerem Guwanç diýýär onda. Mal satýanlygym üçinem näme malçy diýäýdim-de. Ähä.

ters düşünýäni bar. Ol olar ýalak däl. Biz diňe näme maksat? Maksat ösmeli, tanalmaly, halka hyzmat etmeli. Elimiz bir hyzmat etýäs, dogry dälmi? Indi diýjek bolsam şol aýdymy özüň saýladyňmy ýa biri aýt diýdimi şol aýdymy şu müňden birine? Ä müňden birde başda ilki başda özüm saýladym. Şol aýdym gowy, şol aýdym gowy gider, şol aýdym gowy Adnak göwünden ýarar hem muşduklamada-da gowy diňlenýär, hit bolan aýdym. We şundan başladym we bul aýdymy aýtmak karara geldim. Tüweleme.
Indi gardaşym, sen şo barada näme diýibilersiň? Öz gezegimde Atageldijan gardaşym üçin uly üstünlikler arzuw edesim gelýär. Bir söz bilen, ikinjidenem, Malades. Müňden bir gepleşiginde tolgunman öz ýürekden çykan aýdymyny aýtdy. Jelil gardaşym hem gaýybana halypam diýdiň. Dogry däl mi onuň daşy?
Jeliljan gardaşymyňam jany sag bolsun. Olam öz owadan aýdymlary bilen
ýene şu matowy halkyň hyzmatynda täze aýdymlaryny çykarypdyr. Oňa-da üstünlik arzuw edýäs. Nesip bolsa Atageldi jan, eziz watandaşlar siziň gowy goldawyňyz gerek. Atageldi jan gardaşym bilen Jelil Nurberdiýewiň bir tä gowy aýdymlary bilen Atageldi gardaşym bilen gowy TikTok platformasynda YouTube, Instagram gowy klipler bar öňümizde şonam işlejek bolýas. Hemmäňize garaşýas.
Goldawyňyz gerek esasy. Nesip bolsa.
Atageldinden seret bir zat aýdaýyn şu taý. Hiç bagşam, hiç aýdymçam göni eline mikrofon alyp daşaryk çykyp aýdym aýdyp ýa toýa çykyp ýa ýaňkyýalak neme mähelläň öňüne çykyp aýdymçy bolup gidenok. Dogry. Her bir nemede işde yhlas etmeli. Yhlas etmeli, ynanmaly.
Ýuwaş ýuwaş öz arzuwlaryňa tarap ädim atmaly. Hawa. Şoň üçin saňa üstünlik arzuw edýäs. Ýöne nesip bolsa seň bilen gardaşyň arkaýyn bol gowy aýdym çykarar. Täze klip gelýär. Jelil Nurberdiýew. Hemmäňize garaşýas laýk komentariý. Çykarjak bolsaň çykarjak diýip ýok ä. Çykarjak ko gardaşym bilen. Çykarman masgara bolup ýörme o. Ýok diňlede bir muny çykarar onnoň nesip bolsa eziz watandaşlarymyz hemmesi öz nemelerini gollawlaryny gollap geçirler. Tüweleme gowy aýdýar sesiňe guwan jigim. Sag ola. Indi şu wagt Atageldi şany görüp planlary üýtgetdim. Jelil gardaşymyň bir gowy aýdymy bar Ýaşyk. Ýaşyl göz saňa aşyk. Şony Nesip bolsa işlemek çek. Täze klip gelýär.
Şo ýemede bir sözüni üýtgetseňem özüňiňki bolýada şol a. Nesip bolsun.
Ondan şo klipde. Ol bir sözüňi üýtgetdiň diýip ho o bir sözi üýtgetmek üçinem giden azap etdir o. Dagy näme o gije gündüz näme işlemeli. Dogry zähmet çekmek işlemeli. Hawa. Ondan hazir şo aýdymdan soň Daniş nesip bolsa internet platformasynda Atageldi Şanly.
Jeliliň şägirdi bilen syçra berýas gardaşym gowy klipler bilen.
Indi ýemäge gezek geleli. Size şeýleräk bir sorag bar. Ene Guwanç Marsi senden başlaýyn. Ene şuma tüweleme her şu gepleşikde gidip otyr, internet platformasynda gidip otyr we rep sungatda Çumat çözülişi bilen meseleleri bar. Owo. Ýaňky dis diýdi, bis diýdi. Indi sen özüň bir kimi görýäň? Bir karol hökmünde, imperator, repde.
Aý karol hökmünde. Rep diňleýäňmi özüň owçy? Rep diňleýän dos, goýnundan näleýän sesini diňleýän. Owo. Onuň rep sungatynda-da bar-a dos. Hiç sinem Karol göremok. Owo, Karoldan alyň hany. Ýurtda ýok. Ýurt hany. Ene geçimiň özüni äkel bilmedim, karonasyny äkeldim. Owo.
Geçini aýyrdyň öýdýän. Ýok, ma, ol satyp bolmaýar. Şeýlemi? Degişýändirin ow reperler ow maňa sög. Waý men ýöne bir reperlaň içinde tirkeşen oglanam bar, ow meň Kime? oglanlarym Şeýlemi? bar, aý men, no.
Kime?

Reper Karol kim diýäýdä. Menä bara dogrusyny aýtsam ile gep bolduň. Özbekde dogulan ýaly diliňizde bek bolduň. Aww. Erkek boluň.
Aça gelje sen kimi görýäň.

gowy hem öz sözleri gowy hem durmuşdan alýar hem özüniň kulturasy ýük özüniň ýörite işleýän programmalary bilen özüne halky ýitirýär we şoňa görä we onuň türkmen repinde esasy ornaşan ýeri ornaşan ýeri esasy özüniň nähili ukyplydygyny talantlygyny görkezjek bolýar halka dürli aýdymlar bilen ýerine ýetirýär men şoňa düşünip

Saz Süýji Ed Arakoh Anyp pikirleň zyň ed Arldo Nirde bolsaňam Ýylykgyz Aladaňy Bärde gaýdamyzok Görmesin kara daňy Öňde biri ýaly Gijä gaýtalaly Görüň görmesin Kelläni çaýkalaly. El çarpalyň. Sag boluň. Gördüňmi? Janyň sag bolsun.
Gördüňmi? Ine hormatly watandaşlar. Hawa. Dili ýaňky saýt däl ýan bolsa ýürekdenem Mäht Nazarowyň aýdymlary çykýandyr oba. Şoň üçin Mäht Nazarow meň üçin rep sungatynda galanyny aýtmaýyn. Mäht Nazar diýjek bolýaň ha. Ow, bilýän diýjek bolamok ony men. Aý o her kim näme. Her kimiň öz aýratyn ýoly bar. Oň üçin diýsem ow köpüsi maňa ýazýar sen näme ol bul men her kimiň öz dogry ene. Şoň üçin men bu Guwançdan soradym, Mekandan soradym. Atageldiň sorarynyň sebäbi şol. Şonam gardaş birimiz Jan-Klod Wan Damy owarýas, Guwanç Çak Norrisi gowarýar. Ow-ow-ow. Onda Sen Çak Norrisiň kinolaryny gördüňmi gardaş?
Eý, men bar-a dost häzir. Pylan kino gördüm diýsem, maý ýalançy bolundaý dost. Hawa. Kino däl dost, mal bazardara Ençeme razborkalar-a gördüm.
Hakyky durmuşdan alnan-a ol şahyryň motiwasiýalary ha gardaşym.
Indi tüweleme heriňiziň akkaundyňyzy görýäňiz ol indi heýterler diýýär. Indi şu saňa-da degýär heýterler, saňa-da degýär. Indi şu indi senden maşgala bir heýterler barada näme pikir etýäň? Eý maňa dogrymy aýdaýyn hä, heýterler ol bar-a, heýter-a ýok Mekan jan. Aha. Şu dogrymy aýtsam bir wideo goýýan-a. Bir wideo goýsam otuz müň kyrk müň prosmotr bolýa baryp iki müňe golaýam kommentariýa gelýä şoň içindedem bir iki sany üç sany sögüp ýazýa aý bir ona ýetenok daraý bilýäňmi bu kommentariýa jogap berýäniň sebäbem näme bir gülşeli degişeli diýip berýän bilýäňmi näme günde ýylgyrsaň ömrüň uzalýa hawa
şu ýylgyryp geçseň ýaşyň uzyn bolýa diýýäler weli. Menem şo ýylgyrjak bolup görünärow, düşýämi? Tüweleme, hem ýylgyryşam paýlajak bolup ýör. Ol o taýda bar-a, men üýtgeşik zadam däl. Bilýän olar ýöne gülmek üçin ýazýarlar maňa-la. Ähä. Menem onda şo gülmek üçin ýazýarlar we menem olara jogap berýän-le. Tüweleme.
Indi. Allah razy bolsun.
Allah razy bolsun gardaşym. Dogry.
Gardaşym, senem bir rep aýdybilýäň diýip eşitdim. Onda ýaňky şu rewiň bir bölejiklerini aýdyp beräýseň ine tuweleme watandaşlarymyza i oba dostlarymyza öz awtorski rewiňden birazjyka bir kusok sypdyryp beräýseň biraz bir gaýrat et. Çaň bilen tutýan ýerleň gözem görenok, Ýyla gözi bilen pyçaklaýar ölemok. Sen adyň bildirtýäň, bilinenok, Oň ady näme, nireden bilemok. Barýas garap ýola, baýa puly tutup, Aýa tarap agyz düşme gama. Guwanç bilen Gadaý bärde eken. Şş! Gadaý kim aýol? Bilemok.
Bilemok. Tak tanaýan, ýöne şeýle bilemok. Hip hop elime dilime gelmedi, ýok.
Raşt agam. Agam ýerini tapdyňyzmy? Karol bärde öýtýär.
Hany karollary alyň. Indi galandan näme ine?

Eziz watandaşlar ine şu wagt mawy ekranda meni görüp oturan bolsaňyz şeýle aýtjak men. Men öň internede çykdym men dogrusyny aýtsam. Ýöne başga auditoriýa bilen çykypdym. Ýüz adamam görmedi dogrusyny aýtsam. Ýöne indi Hudaýa şükür. Watandaşlarym, doganlarym, dostlarym, gullukdaşlar, kursdaşlar! Bäş welaýat, bäş ýyl, tutuş Türkmenistan seredýär TikTok platformasynda meni. Ýöne ýekeje zada gynanýan. Heýterler şuma ýüz müň prosmotrly wideom bar, şo taýda müň sany adam ýazan bolsa, Şoň bir on sany, on bäş sany hökman bir altyn türki kary. Bolaýmy ol olam, a? Ýok, bolaýmy? Ýok, bolaýmy? Olar bolmasa bolanok, internet bolanok, tiktogram bolanok, instagram.
Bolanok. Men ýöne iň ýekeje gynanýan zadym bar. Aha.
Şo iki müň ýigrimi üçünji ýyldan ýigrimi törünji ýyla geçilişikde Täze ýyl baýramy bilen eziz watandaşlarmy gutladym welin, şonda oglanlaň biri sögüp ýazypdy.

Hawa-la. Aha.
Aý şu çykyp başlanda has güýçli depginde çykyp başladym, a ýüzüm görkezip. Gurbanlykdan bärde. Aha.
Aý bir wideomyň aşagyna birinji gezek bir ýere ýazypdyr, Alap eder pigaçan diýip. Hawa, şondan soň onda çykmajak boldum-la. Ýüregiňe degdi. Hawa, gaty birinji gezek ýazyldy daro. Ol seni utjak boldy, basjak boldy. Şol duýgy mafiýalarda göni şeýtdi. Şeýteni opşum aýyrmak şu proýektden. Aý onda oturdym, pikirlendim. Şu gün ýatjagam boldum agam. Çykmajagam boldum. Aha. Aýalam men muny diňlemäýin-aý diýdim özüm oturdym pikirlendim. Men diýdim, otuz müň, kyrk müň, ýigrimi müň adam görýär. Aly öli içinde ýekeje Aly öli birje adam ýatdy. Şo wagt on adam ýa bäş adam yz-yzyna ýatan bolsa agam çykmazdym. Nä galardy? Olar gutardanda. Hudaý janyň beren sowgat diýip kabul edýänler. Kime kime berlenokmyka diýen bular ýaly sowgatlar. Dogry dämi ajaýyp.
Dogry gardaşym. Esasy janyň sag bolsun işleň ugruna bolsun. Indi diýjek bolsam sen haýtyrlar barada näme pikir etýäňmi sen aýdan. Men haýtyrlar barada.
Şuň haýtyrlar biziňkidenem kän. Hakyky bu mat tik tok platformasynda Ýyldyz gardaşym. Syçyraýa. Ýöne alyp gitjigim yzyny. Hum nesip bolsa.
Nesip bolsa enşalla.
Hawa. Men yzyny nesip bolsa. Hawa dowam ederis. Dowam ederis. Indi Şumat sen tanymal bolanyň bäri tanyşyň badyň köpeldimi? Hawa elbetde köpeldi her hili. Tanaýan adam köpeldi. Her hili adamlar bar her hili üstünde gep etýän bar arkamda gep etýänler bar. Men şolara diýýän Kim näme etdi diýibersin, itewerer kebrin geçirilýär. Ana. Ana, görýäňmi?
Sebäbi her kim özüniň oňarýan zadyny edip bilen işini etýärler. Adamlar şo derejä ýetjek bolup, jyrjyş ýaly işleýärler, ynamly ödýärler we şeýle üstünlige ýetýärler. Biziň hem işimiz üstünlige ýetmek, halk hyzmaty. Ýöne bar-a jigim, senem ýagşa, köp-köp sag bolsun, aý. Hawa, sag bolsun.
Edil özi. Köp-köp sag bolsun.
Ýagşa. Iş ugruny bolsun Aladjan. Ýagşy, ýagşy goşgy unutsa.

Birinji gezek on bir közenere geldi. Bir akas pikir etýän eken, öň gezek geçýär-ä közeneriň on bir asterosyna geçýär. Gymmat ýerdir öýtýän eken, soň gelip iýibişdi, arzan ýer eken diýip. Bula reklamasy bolup dur, tüweleme.
Ýa sen hakykat. Ýa erkek ýaly bar-a. Gymmat ýer öýtýärdim. Indi arzan öň geçýärkä gymmatdyr öýtýärdim. Gowy toý palawy bilen ine.

Näme aýdymy şo bir owadan aýdymmy. Hiç aýdymynam bilemok dogrymy aýdaýynçuk adyny owadan görýänme wepaýym özünçe ogundyr eken şolay. Tüweleme. Hawa. Ba.
Tüweleme. Dogry. Gowy zat. Indi diýjek bolýanym. Ýatlaly diýdimle ýagamle. Ýatlaly. Ýat ýatlamasaň. Gaty dogry ýatladyň Magtymguly. Gowy ýatladyňyz.
Olam
ýaş wagtymyzdan ýüreklerimizde öçmejek tanapdan biridir.
Hawa kiçikämdiň kiçikäm aýdymlar bardy. Opa ýomuduk.
Küdüräk saçly oglan näme sorady? Maňlaýym kel bolmaly. Dogry. Indi şeýleräk bir söz. Menä diýjek bolýanym, bir durmuşda, öz durmuşyňda bir näl aýdaýyn, bir durmuşda ine senden başlaýa ele goý. Bir ýetip bilmedik zadyň barmy şeýdip durmuşda birden ine hamala adamlar näme diýýär, Guş ganatsyz bolmaz, Adam arzuwsyz diýär-ä. Şolar ýalak durmuşda bir ýetip bilmedik zadyň barmy, nesip bolsa şoňa gadam basýan zadyň barmy? Mekan jan bar-a ine şu taýda bar-a. Dogrymy aýtsam dag adaýym. Düýn belläp geçdik-ä. Edilere. Hawa edilere. Hakykatdan düýn aýtdym agam hala. Bir zat gaty erbet arzuw etdim kiçiligimden-de. Her kimde bolýar. Arzuw etdim hawa.
Arzuw etdim arzuwyma ýetdim-aý Mekan jan. Tüweleme. Müň döwür şükür janym Alla.
Aha. Arzuwyň yzyny üzmeli däl eken. Indi gardaşym sen bir şolar ýalak bamy bir. Elbetde gardaşym. Adam arzuwsyz, guş ganatyz bolmaz diýä. Men ýöne şükür elhemdulilla arzuwlaryma tarap ädim atyp ugradym. Ýöne Men şu taýda bir zat paýlaşasym gelýär. Meň motiwasiýalarym, hakyky durmuşdan alynýan motiwasiýalar. Demir gapyňam agaç gapa gündüşýändir. Allajanyma şükürler bolsun. Nesip bolsa mundan beýlägem gowy işlem bilen zähmet çekip eziz watandaşlarym üçin aňar başy ine şular ýaly bireňk gapjyklar bilen, barsetkalar bilen. O näme zat?
Sergant.
Ol gardaşym häzir Krasnowoda öýtüp barýan Awa-da bir işim bar bir gardaşym. Bula passyrdym bu hem portmone obyçny gardaşym. Granteri.
Hawa.
Granteriden. Indi tüweleme seň barmy şular ýalak bir arzuwlaryň maksadyň?
Näme gelejekde özüň näli görýäň bir? Ine size ýaş näme diýse bir. Hawa indi aldy kän etme işler arzuwlar kän. Her hili işler bar, mundan başga-da uly üstünlikler özüme arzuw etýän. Mundan mek okuw gutaryp, ondan soň gulluk, ondan soň nesip bolsa okamaly. Diňe işlemeli üstünde. Oba üstümizde işlemeli. Men mundan başga diňe halka hyzmat etmeli, näme aýdym çykaryp, saz edip, halkymyza hyzmat edip. Sen rep zat bilen araň ýokmy? Ýene şo tema gelýär. Ýok, seň öz rep aýdasyň gelenokmy? Sizem şol duet etseňiz diýýänä men siz üçiňize maslahat berýän. Ýa ýaşylla senem ýaşyl. Men gyzylda turaýynda.
Sen ýa eýlekide neme daýynýaň eý bro hemme aladany kellä geý bro wano. Men kelle silkýänçi bolaýyn klipde dogry.
Aý boldy gardaş Mustafa çyksaň bolýa. Tüweleme malades oglanlar heriňizem bir iş alyp barýaňyz tüweleme ene näme ýörite oglanlar. Aba Studio diýä ine hyzmat etýän oglan. Sag bolsun. Sag bolsun oglan. Sebäbi herimiziň bir işimiz sebäbi menem näme özüm şu näçe ýyl toý alyp barýan-da. Ondan toý alyp barmagyňam özünçe aýratyn usuly bar-da. Bardyr. Ondan toýa barýan welin albomy toýa baraňda-da alyp barajy bolup baraňda-da käbir ýerde esasy men toý alyp baryjy diýmek nämä düşünýän toýy Alyp baryjy diýmek toýuň eýesi şo bolýamyka diýýän. Bizä tapgyn düşünişiň manysy sebäbi toýa alyp baryjy diýmek düýp manysy toýa jogap bermeli kim näme. Ediler. Hawa. Ondan şoň üçin esasy toýy şowhunly sowmak. Hawa e nesip bolsa emmämiň öňünde toýlar bar. Hawa arkaýyn. Ine şu taýda muny diýmek bilen özüňi dikdirdiň aýtjak bolýan. Ýok bilýärlerä uje.
Hä bilýärlermi?
Bilýärler.
Ýöne şu köpüsi menden soraýarda o alyp baryjy şo

halka ýaýratmak we şo özüne uly joşgun bilen şat ýanjy pursatda şeýle tans etmegine şoňa joşgun diýilýär her kim öz göwni ýarany. Mäkäm mollaýamy? Hawa. Hawa.
Şoň üçin. Joşgun diýilýär şoňa. Toý zat bolsa aýdyň size ýüz prosent üstüne skidka bardyr üstüne. Hawa.
Hawa öýe domalarmana gelýärlera şonda diýipdir zat gerek diýýärler men seni salgy beräýerin. Boldy daş da bilýäňa özüň. Toýa gelýäler diýýäň. Hawa diýipdirimiz ýok diýýärde. Şobara seret gardaşym. Wobşem şu zatlar birek birege gol uzadyshyasa hemme işler şondan bolup gidýär. Hemme şu edilýän gollawlar edilýän dilegler bilen arzuwlarymyza tarap ädim atýar. Iliň günüm bolmasa aýym günüm dogmasyn diýýär gardaşym. Onda ene
diýjek bolýanym ene tüweleme hormatly dostlar ene şu matly bizde Atageldi tüweleme. Ýaňky rekordy döwdüň. Sen şumat nomer adin bolup dursuň. Nesip bolsada işjemeli diňe öz ugruňda hiç hile ýat ýatmaly däl diňe işjeme nesip edenden nä hudaý şu heý hili Şundan biri aýdym aýtda Žagyş oglan şonda aýdymyň sasy gaty çykýamy ýa şuň sesi gaty çykýamy.

Ses ýokary ton açyp
goýsaň gowy bolýar. Aýt sen nireli? Balkan Lebap Marymy? Nireniň gözeli? Daşoguzmy Ahylmy? Öň görmedim sen ýaly, sen ýaly özüň ýaly Arzuwym sen ýaly gyzy. Maňa bor diýseň bolýa. Onda Otaýda sesini üýtgedipdirler.
Hakykatdan sesi gowumy? Gel çarpalyň gardaşyma. Hawa.
Hawa. Hakykatdan sesini üýtgedipdirler. Onda bu ene orginal sesini gördüňmi? Orginal sesi başgaça çykýar. Köp sag bol.
Ýöne malades. Şu Atageldi şanyň gelejegi bar. Talant bar şul oglan. Azajyk ýöne nesip bolsa ýene şo ugruny işlemeli.
Hawa, bolmanam bar-a, diňle bir mut sözüň bölem bak. Ýalňyşlyklaň üstünde işläp dogry ýola düşýär. Aha. Dogry.
Düşündiňmi?
Ýalňyşmaýan adam ýok bu. Hawa, dogry.
Näme şu indi boý zadyň bire-bir kopýasy çykýar indi Azat Dönmeziň bire-bir kopýasy bar bilýäňmi? Aha. Bulam Jeliliň bire-bir kopýasy. Göni. Hawa, ne halypa Nurmerediň, ne kopýalar kän oň, hara, gaty kän. Atabaýyňkam şoň ýaly. Indi menem bir aýdym aýdaýsammykamay, şu gidip barýarkam menem bir bar. Gowy aýdymyň bar bardaş. Aý ýöne aýdasym gelýärdi, soň menem ýok bärde diýemok. Ýöne umuman gelejekde menem bir aýdym. Näbileýin bärde aýtjak bolýan paýda diňlemek bolup başlady maňa. Ýa menem şu menden başgasy aýdym aýtdy öýtýän-ä. Dogry.
Hawa. Onda näme oglanlar? Hemmäňiň işiňizde üstünlik, tüweleme, esasan saňa sylap gelniň ine Mekan gardaşyň brat deri, Guwanç malçy, hawa, tüweleme, näme diýýä, nirde gezseňem saçyňa zato daralan bratok, şona gowy bolýa nirde gezseň saçyňam daralan. Ýa özüne gowy seredýär a gardaşym. Gowy seretýär.
Hawa. Onda näme oglanlar hemmäňiň işiňizde üstünlik. Näme diýýä, bir müşderilerimize, watandaşlarymyza aýtjak zatlaryňyz barmy? Sen başy aýylanda. Aý ine näme görjegiňizä gowy bolsun hawa gülmekden negşmekdenem aýyrmasyn Allajan hawa bir luboý bir iş edeňdede näme iş edeňdede bilýäňmi aý şuny çekinmeli äl eken hawa e bizem nä mal satyp ýören çopan oglandyk hudaýa şükür tiktoger bloger bolup gitdik hawa Şoňk ýaly, hiç zatdan utanmaly däldigini aýtjak bolýanlara, utanmaly, ýerinde utanmaly. Ana.
Düşýäňmi?
Şony aýdaýyn diýip otyr. Hawa. Janyňyz sag bolsun, meni gollaýanlar, olaňa iki esse-de janlary sag bolsun. Hawa. Hop, şem meniňem jany sag bolsun-da. An gardaşym, eziz watandaşlar! Mähriban dostlar, doganlar. Ýüzleriňiz nurdan, ýürekleriňiz mähirden bolsun Allajan. Her biriňize yrsgaly döwletli ojagyňyzda başyňyz dik bolsun, görjegiňiz diňe gowulyk bolsun Allajan. Şular ýalak gepleşige çagyrany üçinem Mekan Nowatowa-da köp-köp sagbolsunymy aýdýan. Grantdere podpisasiýa etmedik bolsaňyz, hökman TikTok platformasynda Grantdere TM podpisasiýa ediň. Gowy wideolarymyz öňde Atageldi jan gardaşym bilen gowja klibimiz bar bizi gollamagyňyzy haýyşt edýän grantlerden daşlaşmaň grantler size mynasyp indiki wideolarymyzda görüşýänçäk çao.
Atageldi jan senem bir özüň.
Hemmäňize jan saglyk başyňyz dik bolsun näme bolsada bu durmuşda Türkmenistan Türkmenistan ýurdumyzda bu arzuwly harsy bolýan ýurtda edil. Edil özi sag boluň. Şoňa çyn hemmäňiz janyz sag bolsun biz bilen galyň kommentariý podpisany boluň indiki täzelikleri hemmäňiz size garaşýas uly höwes bilen ýer näme hemmäňiz onda garaşýas diňe gowlukly alamat bilen hemmäňiz garaşýas onda diňe podpisany boluň. Onda näme hormatly dostlar mähriban watandaşlar elbetde Mekan show talantlar gepleşiginiň dördünji bölümini egerde göwnüňize ýaran bolsa aşakda kommentariýa hökman suratda laýk öz arzuwlary barda köpüsiniň kimi çagyr pylan diýä Özüňiz oba kimi göresiňiz gelse, elbetde, onda näme, ine, elbetde, Şumat öz gözelligi bilen gözellik goşýan on begi közdönerde ýadygärlik näme diýýär, ýazgy diýýär. Elbetde, häzir näme, bäriniň süýji tagamlaryny üýşüp bilelikde dadyp göreris nesip edende. Hawa, inşallah. Indiki wideolarymda görüşýänçä, gadaýyň aýdyşy ýalam, çao! Saňa gelişenok-laý ol.
Boldy, ýapyldy-how indi.